Күндү көрөөччүлэрбит, Марын эппитим курдук бүгүҥҥү кэпсэтиибит хайысхатыттан арыычча халбарыйаммын, мин баай-дуол утумнааһынын туһунан кэпсиэхтээхпин сөп. Нуччалай эттэххэ, наследование диэн буолар. Сөп, дьон өйдөөччүлэрэ суох. Ол иһин быһааран биэрэбит баай-долу утумнааһын. Бу аһаха киһитигэр аһаха киһитин сиэринэн ылан көрдөхө арыыча сүргү сүргү хоҕус дии саҥарба бээ бээ саҥарба иннен буолааччы киһи буолуохтан туоруурун туһунаан бу ону кэпсэтэр биһиэхэ табыллыбат курдук буолааччы ол эрээри сокуон ирдибилэ диэн баар аныгы олох тэтимэ диэн баар Уонна то биһи олорорбут тухары бу э, дьолу, тапталы, үтүө майгыны эрэ мунньубаппыт, ону таһынан биһиги баайы-дуолу, харчыны, үбү, дьиэни-уоту мунньарбыт, эми урут-уруктаттан, былыр-былыргаттан кэлбит үгэспит буоллаҕа дии. Онтукабытын дьэ хөптөөн, хөптөөхтүк дьаһанан, хөптөөхтүк утумнан, элбэтэн, кэлэр кэнэҕэски э, кэскил э, кэнчээри чаппытыгар тиэрдэрбит диэн

Биһиги билиэхтээхпит, булгуччу нотариуска тиэхтээхпит. Нотариуска ханнык баар нотариуска тиэммит. Бу биһиги кириэс тылбытын бу бэйэбит кэннибититтэн хаалар баайы-дуолу бу киһиэхэ биэрэбин, аныырбын. Бу чопчу мин хуруйдум диэн. Мин чопчу хуруйдум диэн бигэргэтэллэрин курдук гына. Оччо биирдэ дьэ юридическай докумуон буолар, күүстээх. Онтон арай киһи хуруйбатах эбит буоллун,

Ол ол кэнниттэн дьэ иккис уочаратынан бииргэ төрөөбүттэр, онтон дьэ абаҕа таайылыы баран иһэр, эчи убай диэн курдук баран иһэр. Ол кэнниттэн дьэ хаамай бу холобура дэйчи хэттис уочаратынан бу кэргэн кыыс кэргэн уол диэн учула эттэххэ пааччилица паассана күн буолар. Бу дьон холобура киһи олохтон туруур Түргэнигэр биир бастакы уочаратыҥар ылар. Холобура, оҕолоох, кэргэннээх, эйэлээх-аҕалаах буоллаҕына, бу дьон бэйэлэрин икки аттыларыгар тэбиис тэҥ гына үллэстиэхтээхтэр баайа дуо? Сөп. Холобура, арай бу оҕото кэргэниҥ ийэтэ-аҕата оҕох киһи буоллаҕына, биирдэ иккис уочарат ыҥырыллар. Өйдүгүн оҕото бастакы уочарат ыҥырыллыбытын кэнниттэн иккистэр, үһүстэр ыҥырыллыбаттар. холобура бу киһи арай олох дьоно уох киһи буолан хааллын холобура бу үһүс төрдүс уочарат ыҥырала суох буолун арай искэ тиийэн холобура бу кэргэн кыыһа кэргэн уола дии бэл тиийэн оттон утумнааччы булуохтарын сөп онон бу түгэҥҥэ олус оттон сокуон үчүгэй толкуйдаабыт тиһаныбын ону дьон булана дьэ тугуй даачылар Киһи бу олохтон турус түгэнигэр киһи оттон биллэн турар санаата хараастар, ытыыр соҥуур, оны баай-дуол туһунан утумнааһынын туһунан толкуйдаа буолахтара биллэн турар. Ол эрээри сокуон ирдэбилигэр алта ый иһигэр утумнааччыбын диэн хананар эбит буоллаххына биллиэхэ хайаан даҕаны нотариуска тиеңин сайбылыня хөрүөхтаах бу алта ый бу иһигэр дьон оттон били ханаата түһэн бу болжоҕу күтүтэн кэбиһээччилэр бааллар билбэккилэр эрэ Битэр киһи бу барбатын кэнниттэн дьиэ-уот баар, оттон олорбуттарын курдук олорон иһэллэр, туохтаана докумуон отторуута инчэ бээ, онтон диэн буолар. Ол оннук сыстарыы буолар, хаалан хаалар. Ол кэнниттэн дьэ өйдөөбүттэрэ дьэ докумуон наада буолан тахсар. Оны тиийбиттэрэ дьэ Тариус этээхтиир, бу алты ай көтүттүгүт, мен төһө даҕаны эһиэхэ эрэнним, төһө даҕаны итэҕэйбитим иһин, бу көмөлөһөр кыаҕым суох суудка барыҥ диир. Суутунан через бу алта ыйы бу тоҕо көтүттүгүт диэҥгитчэ уута урааҕыналлахтааххыт. Хааран бараҥгытча оннук арыйтча эрэйдээх оҕус дьон бириэмэтин иин сүүтэрээччи. Онон бу алта ый болдьоҕу билэн кэбиһиҥ, истэн кэбиһиҥ, оннотон ыйытыыларга көһөр булаам. Дии бу ол үксүн ыйытааччылар дьон тумнааһын кэмигэр бииргэ олорооччулар Бу кэргэннии курдук бииргэ олорооччулар ол эрээри саах саламатах кэргэнниилэр баардылар. гражданскай брак диэн этээччинэн учалы бу бииргэ олороллор үйэ саас тухары да олорор буолуннар хас таҕылоох да буолуннар бу ыал буолбуттарын дьон барыта билэр да буоллун саах саламатах буоллахтарына киһи туора киһи курдук буолар бу утумнааһыҥҥа киирсибэт ол иһин балаана бүтүн бэйэн таптыыр киһигин харыстыыр аңаччылыыр бэйэн кэнниттэн бу утуҥнааччы курдук оҥоруоххун баҕарар эбит буоллаххына саахталаныаххын сөп биитэр хайаан даҕаны тиийэн бу булгуччу завещание хоруттарар була кэриэс тыл онон бу баай дуол туһунан утумнааһынын туһунан кэпсиир булахха э, оҕордук кылгастык онон мин кэпсиибин эһилиистээҕи туна скотугар туһаның диэммин ыҥырабын